Sinyire orogena rwa sinyire, chingoro chiana chigose ngobuga ee, chingoro chiana chigose ngobuga ee, ee, mm, ee, mm. Mbuya mono sana ase ogochora okwo ntegerere na kobwatia amang'ana ngokora aga. Poleni sana nere chingaki ntarabeke video nase engencho ya ebinto bibere bitato biabete. Lakini korende bono Nyasae otwancheire, noo toraa.

Ochorire iga, etamu ya kare enga? Ya gatato? Tiga mbatebi ng'a gusii iga arikimo ogoch- okore omonto ochorire eria kabere eria gatato gose omonto ochorire mosoki bosiko, esababu nero. Tari bosa? Gokora omonto obeire etamu eyemo, wakire osiko, esababu nero. Gokora omonto osoire etamu ya kabere, ochorwe naende, esababu nero. Naende obogambi bokorwa ase Nyasae, noibwa chikoro buna oraibe, onye Nyasae tatageti, onye tori mogambi muya, hakuna vile utashinda, eh, obogambi bokorwa ase Nyasae. Ara amagare nakorwa, ara ama one on one tari monto mcheso, tari monto mcheso, nabo agogotumba nonya norwae, lakini omounguano oyo ebinto agokora agoika twanchera ere naki, ase ekero buna abagusii, tiga tomotebia naki, oimokereria rieto rito igoro. Totari kong'ainereria, totari gochegia onde. Ase ki ngoteba boyo? Moiso onde iga abanto mbacha abana mbagenda koba admitted chisukuru, aria amare goakanera kera omonto 22,500 okoba admitted sukuru ende yonsi ase ore. Aye okogenda kobua eform, goichoria, gose ng'a aye ogoaka chikura ase constituency yaye gwatomwa esukuru. Ende tiga ngote abagusii bakonyekire sana. Baye abagusii mbaichire Nakuru yaya acha nikwambie, mbabwati besa,

omanyete notakora kende lakini okore egento ekemo buya, abananchi bakoigwa buya, abananchi bakoigwa buya. Amasomo bono nigo a very very expensive, a very very expensive, achire igoro mono. Kero okonyora Rama agokonya abaibori buna enchera buna eywo, ntebi naki abagusii batamosapotii iga nakoro, ntebi naki batamosapotii iga nakoro. Goika bono twagiri kendabu. Bagosinta mwensi mwantegerera. Abachumbe baito chibesa nchirombwente gokorera abanto iga abanto egasi, mpaka mokorere abanto egasi. Nanyorete abagusii siku hizi bono, abachumbe gusii bachake goetete aa, ng'a oo mbwate chisukuru one fifty eight, toroki nonye neyemo kwagachire buna eye kwagachukia arwa. Omonto okoegwa ebasari, ebasari okoegwa chilifu ibere, chilifu ibere, kare nonye na esukuru eyemo, lakini esukuru ekero omonto anyore ebasari engiya, taibo? Give just one school ebasari etoke engiya. Bono omoibori otumia mia tano gocha mpaka koyia eform naende oirana, kwamanya komoa chilifu ibere, igo nabeng'a na erubu kwamwoa. Mokoaboiboria chigasi chinkongu ng'a buna ebasari kora ki ang'o inche bwoyi omoibori otare ase gose inga tano ng'a na ebasari agocha koyia. Chisukuru echio one fifty eight, omanyete mbuya ndo totoe ebasari lakini torore ng'a chisukuru nkoagachochire. Bono iga nsukuru ki chiagachire gose.

Chikoroba inche takire gusii, ekero abanafunsi baito banyora egraondi gesaine, bakoberana neasembli. Bono kwanyora, sukuru tebwati egraondi, nonya empakingi teiyo, ebirasi ebikurutu gochia, gochia, gochia, gochia. Chichoo nchiria chia kare chiamagogo, gusii yaito, gusii yaito, chichoo chiamagogo. Yaani, ng'a gusii sukuru chiaito nchigo nchigo ekerasi toratware ne flash toilets, echiabana baria abake. Gusii ntobwati shida y'amache, amache oka totaraiki ase abagaete koba. Rakini tokonyora abagambi baito ba Gusii babwate ebirengererio inaki, ntobwenerete tokobeka Gusii ebeng'ao, ntobwenerete tokoreta obwenchereri, obonchereri obuya Gusii iga, onde taiyo. Eh! Mogote obosoku, chimpi nchiroche gotema, engoko yane ngotema ere, ngokure ere, rakini bado, because bono nonye nere esukuru nonye egento yane yakerire teragachwa buya. Esukuru ya Nyambato nyagachete buya, akabeka ekerasi getabu modern mpaka bono iga ekerasi nkeiyo kiagachirwe kiya kobekio. Naroche egetii kiare emerwe enchara gete bare komenya ne chiemsi iga aria, bagakora ebinto bitaiyo. Ntaete kogenda mpaka esukuru eye tiga ndaika gusii, ntaete kogenda mpaka esukuru eye ntebee abanto egetii eke ntebi nonye na egari ng'ai egoeta. Abana agana nki bagotirimboka, ekero tomanye konyora ng'aki we are getting changes ase Nyamira county. Ngorigia inde engoko, mokonyora engoko, ng'ee namba yaye. Ng'ee namba yaye, ndigie engoko, ne imbwate ngoaka teri gosoa, ekoka namba egani goika ero. Lakini ngomorigia inde, moborie ng'a what has he done? Anthony Kibagende. Anthony Kibagende amogete akobeka chifence chia esukuru chifence chia esukuru, esukuru nchibwati maache, nchibwati choimi, chifence echi tari gokora. Naroche buna eye iga aria daraja mbili gose primary school, efence ebekire iga etangeri goetwa.

Omonto ogokora egasi William Ruto kobakonya korwa chipara, chibesa chiabo chia CDF ninki bagokorera? That's what we are asking. Kera omonto kagotenena Ruto otoretere epara eye, Ruto otoretere amache aya, Ruto otoretere eke igaa, inwe nki mwakorire ne chibesa chiaino? That is where the question is. Omanyete ntori korigereria Ruto chibesa nintwe togoakanwa ebango, ebiakorete gusii nabo ntokorete, lakini inwe chibesa echi moka gu CDF, bursary ntori aye komokwenana ngiya, ebirasi ntori aye komokoagacha buya, naro omongwana oyomo iga aria agache enyomba enene, enene enga esukuru, amanye korangeria abana si aba abagusii abataka ikaranse aria igere enyomba yane engiya, engiya kabisa nagachire eh, inchuo rora enyomba yane engiya, agogete kabisa emiaka etato oagachire enyomba enene na sukuru teiyo agachire engiya. Ndindi nyore akwagache esukuru engima, obeke ebirasi ebi ebi ebirogo, obeke chiloka, obeke chitiles, obeke isiko chikabros, oane na ebinguo. Erio mogocha moigoro akarasi akamo, kwamanya koimoka kwabeka chigari amafuta, gwatara gwatebi abanto buna gwakorire egasi, esukuru eye nkaagacha, neye neye nkaagacha, neri nka. Nabuna akarasi aka mobekete nonya tiles chiicho. Nomanyete ng'a gusii bono nigo tokogamba ebirasi mbirobio bi'amaomo? Nomanyete ng'a gusii natokogamba abana mbaro bakomokia amache koruka gochia esukuru basiare bamanye koa bosa? Nomanyete ng'a esukuru nchiroo bono nigo tokogamba mache atahe yokoruga? Nomanyete buna tokogamba bono iga chisukuru nchiroo tari accessible ase eng'encho ya chibara? Abana bakoorwa gochia esukuru? Abagusii naki twaba bono? Motagwancha tokore egasi? Nomanyete ng'a matiang'i natabe president, ebiongosi tobwate gusii gochakera egavana, MP, chiMCA, chisenator, bakore egasi yabo buya, gusii tokaba ang'o ase agiya kabisa, gusii tokoba buya. Yaani ng'a nabo togoikera ase toikaranse ase twaburane amaswali, toigwane ebirengererio, nomanyete ng'a gusii eragende are? Kera omonto abwate ekiarama gokora.

Ih, chilamu chire ase. Matanga taiyo akoba aria matari koba involved, nere okorwa esanduki nigo aria okoba omobere. Abanto nigo bakoba ebasi yokoboria abanto yabaira naende yabairani. Ntebi naki omonto buna oyio atagende four term, four term. Akong'u sana ekero obeire ang'e na abanto enchera gete mpaka ogosunywa. Egento igo ngosaba omochie are amatebe kabisa, nokora ng'a insecurity yaserire around, abanto mbari gokora mugging teiyo iga ase eminto eria korwa abanto mbari goetwa. Ko tindari gwa cases of late, lakini nkorora ng'a abanto bagotama chinyomba mapema. So ngosaba abagusii tokore egasi, tokonye ase tokonyara kora ekiagera tore mogusii naki egasi tore. Tiga ngotebi ng'a neba mboikwa oyo kare MP, kora egasi engiya oko tomanya ng'a omogusii arure ere okonyeka korwa oo. Mbuya mono sana, genda osubscribe, ng'akera esimi bono, nere nere full swing, ntete togamba igaa, ntete tosemani, baria bagane gosapota echannel namba yane nere eye. Mbuya mono sana Nyasae abaseseni.